ntsena you got nothing to do e mi ta va useless ku ze ku va leti e me ni sukele wisani ku ni phatsama phatsama me no mi teka mi fana na tinhungani to mi tshame ni mi tirha ku phatsamana na vito ra mina always ti le ku weni tinqambi ta n'wina letiya mi ti fevhaku ti le ku weni ti te ku sike hi ndlala ma ha ri busy na mina va le ku wena va le ku ndleka nchumu bu hansi nkarhi lowa mi fanele mi va promota you are busy with my name va humesa ti-album a mi stream-i a mi vulavuli hi vona a mi vulavuli hi xewani vamakwerhu loko ku ri kumba hi wu finengele hinkwerhu ka hina hikokwalaho tilunghiseleni nkarhi wa ha pfumela leswaku loko mivumbi a ku tsundzuka u nga karhati vanhu joyina vakandle group namuntlha laha u swi tivaka leswaku u lunghisela vandyangu lava nga ta va kona loko siku ri fikile vakhandle group hi vandyangu lava hi tshembisaka ku va kona minkarhi hinkwayo hi pfuna hi mali yo sukela ka 5000 rand tihunyi baki yo pfuna vandyangu vamana na vupfuna tende na switulu xibazana xo landza mufi na swin'wana swo tala yingisa u nga heti nkarhi tihlanganisi na vakhandle group eka website leyi www vakhandlegroup co.za kumbe u rhumela whatsapp ka 064 755 5674 xikan'we no tihlanganisa na coordinator ya muganga wa ka n'wina vakhandle group we are family ahe this video yi ta va yi kome ngopfu um vakhandle group we are family ya um

Leswi mi swi endlaku a hi swona ni twa machakalacha lama ma ka ni ma twisisi la and ni le ni le ni le ni le Kruger National Park so ni nga tikuma so ni nga tikuma ni ni dyiwa hi swilo ku ve na vana lava se va nga le va van'wani va nga tinqambi va lava ku hlayisiwa hi mina so swi lava ni karhi ni languta la lomu ni vona ni hala hala ni va ni hala hala swi nga tshuka ku humelela swivandzana so. n'wina mi endlaka ti-content xo ngi rhangani ni kombela ku sukela ka namuntlha mi nga ha endli nchumu mhani lava va xanisaka hi timhaka ta n'wina masiku hinkwawo va fanele va hosta live va fostela ku va va va tshamela ku ti-defend-a ku ngoma va xanisa na vana va vona va va mi tiva hi mavito so sweswi is a request and a ni lavi munhu loyi a nga ta va content creator la a ta la a fika ku na ye na wo content creator na mehe ni nge he vulavuli hi vona ni nge he vulavuli hi vona va nge tshami va ku va va ku n'wina everyday mi le ku va tseketeleni mi le ku va tseketeleni na vana va wena se va mi tiva kasi mi vula mi mi vuyeriwa hi yini loko mi vulavula hi mhani xonge mi vuyeriwa hi yini so from today tanihiloko ni mi katsile na va manyangatsi lava nga wa hinkwenu i va mani van'wana swa katsongo ku nga ha na YouTube channel yi fambile. i man'wani ya ya lava endlaka ti-content hi mavito ya vanhu from today ni kombela mi nga ha endli content hi manxungu va le ku xanisekeni mhani lava every time va hosa ti-live va tikuma se va rhukatela na vanhu hi mhaka ya n'wina i mhaka ya n'wina a ku na xin'wana i mhaka ya vun'wini so from today na mi kombela hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ku sukelani manxungu hands off manxungu ma va xanisa hi va ze va ku a hi na ti-range rover content creator na range rover swingeringere ya ku driver hi vanhu hambi hi vo va nga ncambi hi range rover a va na yona ma ni twisisa mara still a swi vuli leswaku mi fanele mi va tseketsela loko va ta a mi na range rover ma ni twisisa hands off manxongi sukela ni xongi rhangani va ri nga ku negative publicity i swa kahle tinqambi ti ko ti nga wo why mi nga vulavuli hi tona mi tshika vona na hands off manxongi Hands off Manshongi, Manshongi we are with you. A va mi wisisi. Um a va wisi ku mi tseketsela. Ma ni twisisa? Eh na me ni ta wisa.